Ok so mi ta letterlijk kanando ta buskando un kaminda pa mi actually like film my podcast ok mi no sa kon bon boso por skucha mi but yeah I wanted to show you all mane e naturalesa Cuz I really do enjoy mane naturalesa and look how pretty everything is oh mi ta kanan oke maybe you can see my feet yeah so I'm walking here e weer ta actually pretty bad awa seru ta kai kuko Pero mi tabata echt kee gewoon ta un tiki den naturalesa while I talk about this topic but ya hi guys danki sowiso pa scucha e podcast cu mi tabata tin siman pasa I really do appreciate all the feedback mi ta appreciate tur hende cu a post mi mi ta appreciate tur every fucking single comment I'm sorry mi ta gewoon hopi excited. mi ta letterlijk walking in the rain ta echt un vibe loki pero mi camera no por cu awa so how smart is this I don't know pero ya I really wanted to mane you know make un video tambe paso tin hende a bisa cu they really did miss mane e video part di e podcast which I totally understand en so awe mi dai purba cater to that you're gonna have to work with me though paso mi echt no sa manera unda mi bota mi camera tur caminda tin hende un style anto it's starting to rain very very hard mi dai purba scondi abaw den un palu ok so awa ceru a cuminsa cay mi a sa si boso boak oh my god mi camera ta tur moha. I just need to figure out unda pa mi actually bai cu no ta bai get me wet. So while I figure that out, um, yeah, gewoon hang tight, hang tight, ok. Hi guys, so uiteindelijk mi a bini cas back Cuz it started raining very very very hard por a mi por insert pa di clips um bay a hopi hende bisa cu nan tabata kiwa mi face it's nice cu boso na pensa asina I really do appreciate talking towards the camera dus mi ta echt purbando di you know make it of more of a video y menos di jis mi stem. Dus I might be putting this on Spotify ando pa ayunan riba Spotify Have fun listening to me and then nan ku ta wak mi riba YouTube like you can see my face you can see everything so yeah Okay so prome ku nos kuminsá mi ker a gewoon land un tiki ando pa mi por gewoon mane explain why I feel so inspired to talk about this

Mi ta ègt relate ku e manera ku bo ta pensando, mi ta ègt relate ku hopi kos ku bo ta bisando cos el a wak ku mi tabata tin un podcast el a wak ku mi a post riba mi tiktok and she was like oh mi a wak ku bo like traha un tik he'e remix y mi a wak ku bo a hasi un podcast about healthy relationships and I was like yeah I did do that and she was like kon un healthy relationship ta lek pa abo

Ki tipo di persona bo ta? Pero it's very important pa choose yourself at the end of the day. And what I mean with that is simplemente ami ta un hende hopi giving. I know that about myself. Mayoria di mi friendsnan ta hende hopi giving. And so it's important to know ki tipo di boundaries bo ta set. Y no solamente esei, it's very important pa hon no perde bo mes ora bo drenta den un den un relashon. Komo hende muhé, a lot of the women I know ta hendenan hopi giving, mi mama ta giving, mi wela ta giving, I am giving, I feel like it's a generational thing seca ami, ando si mi wak rond, hende rondó di mi tambe ta asina. So. It's very important to know when you are giving too much of yourself, when it's time to reel it back in, when it's important pa abo mes focus riba bo mes. And wi bia e cosita actually basta dificil pa bo mane ripara, cuz how the hell am I gonna realize that? Si e ta bini natural, si ta algo ku mi gusta hasi, si ta algo ku hon it comes very naturally to me you know and so we were talking and ami tabata bisando e ku aña pasa ami a realize ku mane you know what I have been not i haven't been prioritizing myself i haven't been prioritizing myself den mi relationship pero gewoon en general gewoon fuera di bo relationship ainda bo ta un persona and it's very important for you to know mane i still have my life my boyfriend still has his life my partner still has his life.

Mi fray ta asina un bon lider den nos relationship cu tin bia I literally shut my mind off cu mi letterlijk ta gewoon leave everything for him to figure out so that's something cu mi realize di mi mes cu mane you know what sometimes I really am that person cu ta gewoon mane. Where we're where are we going? Oh bo sa kaba unda nos ta bai? Ok perfect. Mi no ni vraag mi mes af nada, mi no ta kansa mi kabes, letterlijk el a allow me that space pa ami no mester worry ku nada, pero at the same time you really wanna have a little bit of dependence ainda, bo ke still have some. Responsibility for yourself, you know? Dus esei tabata algu ku ami mester a ripará. Manera, ok girl, like, bo ta bai vakansi, mi ta bai vakansi por ehèmpel ku mi ruman, ku mi frei. Mi ta lèt luk laga nan dos figure everything out and I'm just like, I'm really just a girl and it's and it's good, it's good that I have that. Pero at the same time. To what point? It gets to a point where it's like, okay, pero ken ami ta hon fuera di mi relationship? Kiko ami gusta? Kiko, what's my thing? You know, sometimes bo ta hasi tur kos komo couple, an dan I'm not the type of person ku hasi tur kos komo couple. I have been that type of person, anto I learned from that and I grew from that and I healed from that. Aina tin daysnan ku mi ta struggle so im not gonna say ku mi ta helemaal perfect and stuff aina tin days ku mi ta struggle with this pero I do realize ku mi frai ta so un person anto hopi bia si pupua pun e hende hòmber su bida no ta kambia masha the man is able to balance his relationship and still keep his private life in check e ta still keep su indivi. Individuality in check. Hopi bia ta nos komo hende muhé ta esun ku ta keda duna duna duna duna te pèrdè bo mes den relashon and that's not ok. It's not ok and it's I'm not gonna say ku no e no por ta manera e hen e hende hòmber ku ta keda duna duna duna e no ta pèrdè su mes den relashon pero I feel like dor ku hende muhé ta un tiki mas nurturing more caring nos ta mas manera. mas feminine in that sense I feel like it's a bit different but I can still see con un hende homber tambe por perdona mes den relacion in a pretty similar way so it's very important pa bo por sa mane okay mi fry ta su persona ami ta mi persona how are we gonna balance this how are we gonna communicate pa make sure cu bo ta feel safe while I'm still doing my own thing. You know I I feel safe while while you're doing your own thing like that's very important it's very important to have that conversation anto mane ami personalmente den e relationship ku mi ta hoki I have the trust anto mi ta comfortable enough ku mi por hasi esei I can still discover and get to know more about myself while having un stable foundation ku no ta paso an awoki mi ke bai hang out with my girls. I'm gonna get shit when I get back home paso ang e no ke mi bai hang out ku otro hende no it's not like that at all you know keda hopi importante e ta hopi importante vooral when you're in your twentys you're in your prime and e ko ei mi klasgenoot a letterlijk she reminded me that like she's like when you're in your twentys you're in your prime no tin un mihó temporada pa bo ta single being in a relationship ta un choice no di un persona pero di dos persona. and it's very important to respect that you know dor ku mi ta den un relationship mi ta papele ku naki hopi tambe paso simply this is my reality you know so por abo no ta den un relationship so you can't really relate with what I'm saying about centering yourself pero I feel like tur hende por relate to it in some sense. whether it's den bo friendships nan is very important to still you know have your standards nan having gewoon hendenan rondó di bo ku bo ta feel manera okay you know I can be completely myself around you sin tin ningun sin tin ningun problema it's about discovering discovering yourself den e sèns di challenge bo mes bai hasi otro tipo di kosnan ku bo no a yega di hasi you know like those I'm talking about gewoon ban bisa gewoon. Being un hende muhé gewoon in general is literally very important to put yourself first, prioritize yourself no laga bo bida pasa bo dilanti bo ke ta experiencing life doing things for the plot kòrdando ku bo tin free will Very important very very important paso mes un cos cu tin hende cu por ta den un relationship nan ta lubida riba nan mes tin hende cu ta lubida nan mes den trabou tin hende cu ta lubida nan mes den I don't even know den scol tin hende cu ta lubida nan mes den it could be anything den famia like it's very important to prioritize your self. Un voorbeeld di tur e konan ku mi a menshoná por tabata un trado anda bo ta traha masha tantu mes anto ora bo a kas bo ta manda ok like my day is over i dont have anything else ku mi por hasi dats you loki tunando e poder na bo trabou pa remove the ability to maybe do something for yourself afterwards hopi hende a keda kansa despues di trabou which is. Very normal which is understandable pero no lubida cu bo dia no a caba. Mes un cos por ta cu famia. Maybe someone around you is sick, maybe someone around you ta gewoon struggling mentally. No ta pasao nan ta struggle bo tambe mester struggle. It's not that's not fair. Corda focus riba bo own health. It's very important to prioritize yourself in that. Con mi ta bay steun un otro hende? si su mental health ta malu pero dimi tambe ta going through shit you know it's about focusing riba e cosnan ku ta hasi bo contento no lubida bo mes den e proceso and this is not this is not even for the women anymore this is for the givers pa e nan ku ta letterlijk keda duna duna duna duna duna te ora nan no sobra nada mas kòrda yena bo cup prome ku bo yena cup di otro. Honestly, wow. Wow, wow, wow. No, pero letterlijk, letterlijk. I've been a giver, letterlijk, fi ora ku mi tabata chikit, te dia djawe ainda I consider myself un hende ku ta gusta duna, duna, duna. Ta ora m'a bini Hulanda mi a ripara how damaging that could be. I know being a giver is not a bad thing. Being a taker.

I've had hopi friends por a nit eens mi no ni consider those friends I've had people in the past ku tabata letterlijk take take take so take take take letterlijk te ora mi no tin nada mas and I don't even blame them I blame myself paso letterlijk why did you not have grenzen in place why did you not have boundaries pa protehábo for di e tipo di kosnan ey. Bo por la boundaries ta la like the foundation pa kumesa having boundaries pa bo mes ta la like you giving yourself back e respèt ku bo merese letterlijk si bo no tin boundaries it could be not being able to say no putting yourself den situashonnan kaminda bo sa ku bo no ta bezig ta wòrdu respetá it could be

Disiplina ta letterlijk bai gym di spy na warning too. Disiplina ta saying no when you know ku normalmente lo a bisa si which is also a boundary pero ta disiplina to keep practicing that ta disiplina to letterlijk I don't even have more examples let me think. Ta disiplina to say no to that one guy ku ta keda approach bo sabiendo ku e no sa bo balor. Those are all forms of discipline mostrando bo mes self love. Discipline is self love asina mi ta wak-e letterlijk even though I do struggle with discipline sometimes. Being disciplined ta one of the best ways pa bo mustra bo mes ku bo stima bo mes. Paso, kon bo ta bai trust otro hende si bo no por trust bo mes ora bo ora bo no ta respetá bo propio palabra? Si mi bisa mi ta bai gym mañana mi keda sin bai, that's not hurting anybody else behalve ami. So, with that said, work on that. I'm also working on that. Another thing cu mi tabata ke papia di dje ta manera making friendships. So, e cu aki ta gewoon un little self reflection diary. Ami no sa como mi ta bay yama e video aki. We're gonna figure it out together, ok? Pero another thing, making friendships. Pa bo make new friends. Pa bo start un new relationship. Pa bo start relationships in general ku no tin di aber ku hon platonic relationships you know pa bo start platonic relationships it's very important for you to even have boundaries sa kiko bo ke den e persona I really like ora e girls nan pull out their little list a nan bisa mi mane this is what I want in a man that's very important.

Mi ta buska friendsnan rondó di mi ku ta un style mesun kos ku mi ku gusta si mesun kosnan ku mi ku por komunika ku mi ta wak ku like you know what I kind of like the place where you're at but it's very important also pa bo sa hon simplemente manera e konanki mi mester den un friendship and this is what I'm not gonna accept si ami ta bon den komunika anto abo no ta bon den komunika. Will the friendship work? Si ami ta un giver y abo ta un taker and abo ta take take take so is the friendship gonna work? Si mi ta emotionally intelligent y abo ta emotionally unintelligent is the friendship gonna work? Those are very important things very very important things like conoce bo mes asina bon cu ora cu un hende drenta den bo bida ku bo ta manera this is this is a potential friend anda nan cross bo boundary bo ta able to walk away from that and be like okay bosa kiko e persona aki por e ta mustra leuk komo individual e ta mustra mane un fun person to hang out with pero e no ta. E no ta bai add to my life cos letterlijk e no tin e cosnan cu mi mester den un friendship and sometimes that's all love sometimes e cu ta hoon letterlijk respetando nan y respetando bo mes cu mane you know what this is simply not gonna work no paso bo ta un shitty person anto ami no por anda cu bo paso oh I think all of this of myself no simplemente paso it will not work. Paso nos ta con dos diferente tipo di persona and that's okay and that's literally fine a veces e cos cu hopi hende mester si ainda ami ta haña ami ta haña cu hopi hende ta wak mane oh boso ta e persona cu no ta andando cu mi awo now it's beef no it doesn't have to be that way sometimes simple simplemente we are not aligned and that's okay it's all love you know. So ya mi ta let empty in my chest right now another thing stop being so available to gewoon in general stop being so available have your own life tin bo plansnan schedule your own things laga hendenan siña respeta bo tempu no tin nada mas bunita ku hendenan ku ta gewoon respeta bo tempu hendenan ku no ta respeta bo tempu ta hendenan ku no ta respeta abo Very important. Always go to places where you are appreciated. Always go to places where you are appreciated. Ami ta studiando social work na Hulanda aki. Ora mi bisa bo, nan ta aprecia social workers dje tantu ei. Por dawaki nan salarios so bè enan ya kaba boso nan sa como mi ta pensa go to places where you are appreciated boso nan sa como e mes un bota ri awa depende unda ta su balor ta subi bay airport un bota ri awa ta costa mas tanto no where you are appreciated go there period go there. a no ser ke ta un style advise for like the older people pasobra ami no sa ami no sa kin tur ta wak mi mi sa ku tin e mucha yòngnan ku ta wak mi love sweeties kes besitos keses anyways esaki ta e older people wak ami sowieso mi tin binti dos aña. I do have to say mi no tin that that much life experience a mi ta bin mi tin basta life experience for my age pero at the same time mi no ta un hende di den nan trinta ni di nan cuarenta but I do wanna say mi ta wak e hende grandi nan hopi bia settle pasobra nan kende no tin hende homber nan mas in the market I don't know what is like to date den e edad ey pero what I can say is. No ta importá ku bo ta un hende mas grandi you still deserve what you want you still deserve e tipo di amor ku bo tabata ken na chikitu ainda bo ta deserve na grandi so si bo ta sinti ku oh pas bo m'a bira mas grandi awo kitin menos hende hombru all the good men are already taken kiko kiko that's bullshit. That's bullshit cos I'm sure cu mester tin un hende homber cu tambe ta pensa mesun cos and maybe there's love in that there's beauty in that pero letterlijk do not settle do not settle pa un hende cu pa djis na bo mitar di loke cu abo mes ta willing to give. That's not love love ta ora un hende ta sa ku nan ta mitar ora nan ta actually work on becoming a better person for you building a man is not love it really isn't and it's not cute building a man is not love. it is not walking away from that bo tin tur mi respet wak tur mi respet si bo walk away because you know you deserve better bo tin tur mi respet letterlijk you have all my respect okay another thing this is for the kids si bo tin diestres dieskuater diesinku dieseis aña anto un hende di binti sinku Pin di tres. Un hende riba di diesocho aña approach yu dat is not love dat is not love tanti bo no tin diesocho aña diecisiete aña nan ta letterlijk den bo range dos aña verschil koko dat is not love dat is not love listen from me mi tin bin di dos aña learn from my mistakes yall please oke. Ya. Tate ora bo krese anda bo bo tin mi edat bo ta wak kiko presis mi ke men. I could never never ni un hende hòmber ku mi tin den mi bida awoki na tinu could ever date un mucha den nan teens nan Is giving pedophile oke dus with that said mi ta kere mi ta bai end e episode aki na nan paso mi letterlijk no sa mas kiko mi bisa I know this was a little bit all over the place pero ko kita hon tiki general general advice I guess mi ta echt aprecia ku bo ta skucha te final always. Always always always and forever very grateful cu mi ta finally like feel mane I'm getting called to do this na mi mente for so long I feel like it's gonna give me mane another reason to live you know I like that I like that for myself Bay ya danki pa bin danki pa bay thank you for listening very grateful anto ya mi ta spera boso tin un siman bendicional. Mi ta spera tur bosnan dreams a come true mi ta spera ku letterlijk bo ta give yourself some of that love that you give to others ok have a blessed week y'all take care of yourself and always put yourself first ok besitos.